F'pajjiż tassew bilingwi, nistennew li l-Malti u l-Ingliż jintużaw f'korrispondenza uffiċjali u fil-kampanji edukattivi u pubbliċi, fil-formoli u fil-fuljetti li jitqassmulna, U f'avviżi oħra, it-tim tagħna ltaqa' ma' Thomas Paċ sabiex jistħarreġ aħjar il-qagħda tal-bilingwiżmu f'Malta u l-ħidma li qed issir f'dan il-qasam.
Bilingwiżmu nifhmu pajjiż bħal Malta, li fih għandek aktar minn lingwa waħda użata. Għandek żewġ lingwi, bi-lingwiżmu, għalhekk bi għax qed jirreferi għal żewġ lingwi. Għandek il-Malti u l-Ingliż li huma użati f'livell uffiċjali. Qabel xejn għandek il-Kostituzzjoni li qiegħda tagħti status lill-Malti bħala lingwa nazzjonali, imbagħad qed tagħmlu ko-uffiċjali, uffiċjali wkoll flimkien mal-Ingliż. Issa, mhux biżżejjed nieqfu ma' dak li tgħid il-Kostituzzjoni, ma' dak li nsibu fil-liġijiet tagħna. Importanti li dak li hemm miktub fil-liġi jissarraf fil-prattika. Mela jixraq ħafna illi jekk inti ddur madwar pajjiżna, tkun imdawwar biż-żewġ lingwi uffiċjali tagħna, bil-Malti u bl-Ingliż. U din qabel xejn trid issir permezz tal-senjaletika ta' madwarna, it-tabelli ta' madwarna, l-istikers li naraw madwarna. Tajjeb illi dawn ikunu rifless ta' dak li huwa uffiċjalment pajjiżna, bilingwi. Il-Kunsill qed jaħdem ħafna flimkien mal-Gvern fuq proġetti infrastrutturali. Ewlenin fosthom pereżempju ċ-Ċentru tal-Onkoloġija, li hemmhekk ħdimna bis-sħab ma' nies esperti fil-qasam mediku biex fassalna tabelli biż-żewġ lingwi. U allura meta tmur f'dak l-isptar tħossok aktar f'Malta 'l għaliex qed tara madwarek iż-żewġ lingwi. U għaliex importanti dan? Importanti wkoll 'l għaliex indirettament inkun qiegħed jinfluwenzana kif? Jekk inti ħa ddur mal-postijiet pubbliċi u ħa tara pereżempju administration biss miktuba, huwa ovvju illi inti dik ħa tidħollok u tibqa' tuża administration u amministrazzjoni bħala kelma ma tużajhiex. L-istess pereżempju ħruġ u dħul, entrance u exit. Importanti ħafna illi l-Malti jidher mal-Ingliż ikun viżibbli aktar madwarna mhux biss biex nirriflettu dak illi hemm fil-liġi, imma biex insarrfu fil-prattika dak li dak li aħna. Proġetti oħra li ħadem il-Kunsill, apparti l-Ċentru tal-Onkoloġija, qed jaħdem bi sħab mal-Ministeru tal-Ambjent fuq il-tabelli tal-parks, jaħdem ukoll it-tabelli tal-Esplora, li hemmhekk saret biċċa xogħol tajba ħafna mill-ġdid għaliex għandek il-Malti żviluppat fil-qasam xjentifiku, dik hija xi ħaġa tajba għal-lingwa. U għandek anke tabelli oħrajn pereżempju fi ċentri tas-saħħa. Ċentri tas-saħħa li qed jiġu rinovati qed jitwaħħlulhom tabelli biż-żewġ lingwi biex il-Malti u l-Ingliż ikunu dejjem aktar viżibbli madwarna. Huwa importanti li anke għall-barranin li jgħixu fostna li jkunu jafu l-Malti, jkunu jistgħu jikkomunikaw bil-Malti magħna, jikkomunikaw b'Malti bażiku u Tabella, sempliċement tabella, tgħinhom ukoll biex jambjentaw aħjar ruħhom f'pajjiżna. Aħna nixtiequ ħafna li bi standard, b'mod standard, kull proġett infrastrutturali li jkun se jsir f'pajjiżna ikun qed japplika eh, dan il-prinċipju tal-bilingwiżmu, li jekk għandek senjaletika, jekk għandek tabelli f'dan il-post, jiddużaw iż-żewġ lingwi fihom. Nixtiequ wkoll li l-Gvern li meta jniedi kampanji pubbliċi, kampanji edukattivi maħsubin lokalment, juża wkoll jgħammidhom b'ismijiet bil-Malti. Pereżempju għalfejn Sort It Out? Għalfejn Green Your Life? Dawn il-dawn il-dawn il-ismijiet huma sbieħ. għal kampanji barranin, imma f'Malta jixraq li mal-isem bl-Ingliż ikun hemm primarjament isem bil-Malti, isem lokali. Kemm hu sabiħ pereżempju ir-Restawra Darek, illi inti għandek proġett tal-Awtorità tal-Ippjanar mgħammed bl-isem bil-Malti. Il-Kunsill joffri s-servizzi tiegħu anke lill-privat. Jekk hemm entitajiet u kumpanniji li jemmnu f'dan il-prinċipju tal-bilingwiżmu li l-Malti jużawh mal-Ingliż, juruh, jagħmluh viżibbli aktar mal-Ingliż, għandna aħna idejna miftuħin nilqgħuhom biex naħdmu magħhom. Aħna lesti li nkunu qegħdin hemmhekk bi sħab magħhom biex ngħinuhom fejn tidħol terminoloġija, anke għax il-Kunsill għandu kumitat speċjalizzat fuq it-terminoloġija, u nkunu nistgħu ngħinuhom ukoll fuq kif juru ż-żewġ lingwi, li l-Malti jkun fuq. u l-Ingliż jiġi taħtu, jew li l-Malti jkun fuq ix-xellug u l-Ingliż jiġi fuq il-lemin. Anke nidħlu f'dak l-aspett biex kemm jista' jkun il-ħaġa tkun standardizzata minn post għal ieħor dejjem inti tara ż-żewġ lingwi ppreżentati b'mod pulit u b'mod li inti xorta waħda tista' tifhem u taqra mingħajr diffikultà